Duog dala omwami tieko nyalego. Omwami tieko. Nyalego to ing'e ni chiegi. Ng'ama iomonu nyakono ng'ano oseomne nyiri adek. Mm. Eh ok ginene. Kenya Power ok supply. Ing'e ni gombo to gombo. Lakini koro Kenya Power no ong'ado ne mita. Ere kaka ne okuomni iketgi? Ineno ndalo cha nawinjo ni. kineno ka jaber omako wang'i mm -hmm. tinya dhi adhiya titing'e tigoyago e goki to ng'wech nyaka e dala communication ne bedo nade kosi chima chima ng'ato mineno ka chima chima ng'ato tir titing'e dhigo mano to rep
niting'o ga ji eh. ting'o ji nan process Ah, uriyo nade jo- jokanyanam wakelonu chenro mar magenga magenga kuma jodongo goye mbaka ikelonu gi an odongoro be wuon karo wan kagi Ugutu Frank.
ang'e ni ipenjri ni to koro ogutu frank to timo ang'o e mbak jodongo magenga ka wagoyo mbakni mag luo wago machon nyaka masani emomiyo wan gi joma chon mane an ok ati ahinya lware ma onge lakini Igni to ng'eny Ogutu. Mm. Ogutu be Gen Z. Eh, an Gen Z.
Ogutu bet Gen Z mit donge? Ah, bedo Gen Z be nigi meke. Aha. Mm. Ah, bro mi mago mag millennial. Bana wan kane wadongo Ogutu. Mm. Simu ne onge. Mm. eh, communication nitimo ma uh, mar emergency nioroga gi telegram ing'e telegram
ah, adwa teri bose telegram eh. mokwongo barua nindikoga barua indiko eh. uh, nitie envelope moro ma ma kona ne ogol kalas ma red blue koro ni mm. kindike kawuono mm. kiwuok korwa ting'e ni post office ni bondo koro kindiko barua kawuono To kinyi iriembo ndiga nyaka Bondo to itere bi ket stamp. Matieni barua mindiko sani dhi chopo ne ng'ato after one month. Uh. Undi ng'eno uno unuora ora SMS. Bwana ane yo biro kanyo ket dakuon. Koro mano ka ka baru koken gima emergency. Mm. Titiyo gi Telegram. Telegram koro en mana macham na en short message service. Mm. To Telegram ni kwano ga per word en kindiko ni Frank Oguto mano to word si kwano. To Telegram en mana kindike sano tikete gari to kiny ng'ato nya yude Nairobi. Koro issues ka issues kaka mag thogi gini nikelo gi Telegram. Yeah. To i-minimize nikech pesa ne tin. Koro iyudo ka mama otho tindiko ni mama otho, iko ngeso. Ok ogo full stop. Kigo full stop, full stop be ikwano.
Tore mama odhi iko ngeso. Eh, koro ok ng'isi ni bi. Donge ing'e ni koseng'isi ni mama otho, koro iti gi wiyi. In kong'isi ni mama otho, pod ing'isi ni bi ngeso. Ah, ah. Aso mochari be ne onge. Koro ing'e ni ng'ato tho kawuono ko- kobudho to ndalo adek. To koore kawuono chieng' mang'ano odho, matiende gino odhi choponi ka odong' ndalo ariyo tiyi kuom mamau. Kendo nyaka ikwa rusa Nairobi, iwuog ibi. Iwuog ibi.
Oi. Ing'eni ng'eny ne ji ne tiyoga Nairobi to mond gin dala. Hmm. Koro iyudo ka ibudho seche moko jomoko yudo yudo mana rusa Desemba kende hmm. mar biro neno dhako. Hmm. Koro iyudo ka ibudho Nairobi To dhako be koro gombo ginene ni ti chopne ratiche. Mm. Koro dhako biro ndiko ni barua mokwongo. Kineno ka dhako ndiko ni barua ni wuon ng'ane. Eh. Ot chwer bidine na osuri. Nyaka iti gi wiyi. Mano ok osuri, mano tieg biro ting'i. Lakini eh. ka iyudo barua no to kibiro koro mabiro luwi en telegram. Eh. Ento koro en koro ore gi gi dhako koro wadu moro man dala ema neno gima timre dhako oseriti bol mm. koro ibo yudo ka telegram biro ni bwana frank duog dala omwami tieko nyalego nyalego dinge ni chiegi telegram no en kiyude chieng no iwawati iwuondo kitabu iwuondo kata mna jete ni ah ma motho dala kinyalo mwami tieko nyalego ah mano kuri biro Koro communication cha ne ne ne ne, ne tek but uloyowa bwana. Un ngeni sani ng'ato ng'ato tho sani to, to en en sechego sechego to sechopo kune to sechopo mm. ma seche moko ilando nyaka ng'ama pok otho nitie ji mang'eny muselando e facebook aduong' e simu simu to kelo gik mang'eny Ini nene simu na. ber kelo advantage Mm. gi disadvantage ober kendo long mm. lakini simuka eh. un ulowa bwa ndalogo at least kata ka ni iromo gi nyako iromo gi ng'ano tiwuoyo kode feedback iyudo sechego e, mako mm. nyisi ni jaber adgombi to mm. kokodwa to nyisi ni okodwa sani gi sim jaber isewuoyogo omiyi namba Omeri text gotieno isenyiewo 400 isesubscribe 400 sms cha tirito miluokri michiem maber koka itext jaber ni hi idhi nade tokawo 30 minutes kapod irita arita tonyisi ni I'm tired good night 399 message idwa chako timo na To message gi be expire saa auchiel be gotieno. expires auchiel gotieno ing'eni mano ema timo koro ichako dondri gi ji chuno ni cha- iyudo nyaka ichako nyaka text landlord gi sms mido ni landlord chacha ok kata ni ok adwa oro ni mwandu ni cha itemo tieko pesa ni iyudo ka pesa ioro nyaka ng'at moro penjo to ng'ani to manya nade koro wan to marwa ne one on one bwana wan ne wan ne kidwaro nyako to simo ne en ga owadgi nyako owadgi nyako moro matin imiye siling tiore dhi chung' to korgi nyako tiore to odhi luongo ni Atieno. Mm. To Atieno kok dwari. Mm. To bro blue tick. Wabe wan, ne wan gi blue tick. Oh. Eh, kod blue tick. Oko okoro wadgi no bi ongisi ni ok no kodwari. E. Ah. Ongisa sani dhi ngise na biro. Bwana ibet bwana. Mm. Bwana an nasebet tok kor gi nyako ba biyo chako gede sienda. Mano chwedi blue tick mana choro. Biye ngen biye ngen gedo ga gima stagnant. Eh. eh ki move kama tingi. Matin mondi bed kanyo ba biye chak gedo. Matin biyo sienda non ah. Gini ngane to chal ngama otho ka ma.
Ma oke kuma de. Wadi wadi ngeno chwedi blue tick live. Lakini eh. kod kod kodwari to kod kata nya wadi gin andi ngise na biro. Daka matin ni tineno ka oserony gi ginene kata en sa ginene godhiambo kata en sa pagari godhiambo. Mm. Tineno ka owuogo pange piny atine dhi kanye. Ah, donga adhi fweso yien. Atino donge ne umoto ka. Ah, yien moro modo go ng'ich mama. Adwa manyo moko matuo tuo ka mondo wamok go mach. Uh. Ah. Ninge ni idwari.
Idwari.
Ber ne ko chopo to Oonge gi simu ing'eni nyawuondi. Un ing'eni un ing'eni tinde nyako wuoyo awuoya kodi e simu ni bo- boluonge ni hey hi babe hey kid nitumie nini nini- bi- bi- nitumie lunch kitieko oro lunch ni to ng'ado simu to ng'iso osiepene u umbwa tatuma lunch. Eh, eh, o- o- ok- o- en kamano Eh. simu en gimoro ma kata kigochoni Eh. to ni aguogni gocho sani a guogni ofuoga to koro komako to loko dwonde mm. hello babe mafin moko ka to kiwinjo to kotieka tika kidene ni kotieka tika wuoyo ni kendo koro iwacho ni iwacho ni kidwa tinde advice ni kiwuoyo gi nyako ka mm. nyako ma ok in go gi doubt matin mm. kutieko wuoyo gi simo To kik ing'ad simu immediately. Mm. Kitieko we we rikni ng'ado simu. We simu no kanyo, we simu no kanyo kapod kanyo mibiro ki ibiro winjo kiluongi ni ah paka no to oro ga lunch udhi oro maber. Koro ok ing'ade biyo biyo, ibiro mage uga. Do yudo ka chon, yudo ka joma chon ng'eny ne neno ka un kendo unya kendo mon mang'eny. Mm -hmm. Ne tich yot. Mm. Nok unya dondre kaka wan. Sani ji dondre. Sani omo ni kendo dhako, kidhi medo mar ariyo, mm. chiegi oseng'eyo. Kata ok diwuonde kata ni, ah, jaber, mm. adhi, adhi wuoth moro, abiro biro. Mm. Itie kata ka ng'ado ni to video koli. Adwa neno kanyo. Eh. Eh. Bwana kor oketwa matek simu ndio moketu ji matek. Lakini maonge simu bwana ngene kane kane dan wotho. Mm. To ooro wadwa maduong' ni mondo oter wach. mane wedewa ni dan watho to wuok gi ndiga ndiga ng'en kiwuok go imbo korwa kichop alego seje to nyororo lwar pod ibaro kamoro Ibaro kamoro. pod iwe kamoro iloso nyororo Nyororo. ka ngichop kawet mokwongo kawayu Mm. en saa apar gariyo godhiambo inindo kiny gokinyi iwuok ite- idhi ir eh, nya- nyamin neru moro motedoga ginene eh, game Mm. Ah, ndiga kiriembe riembe ichop bu- but yala freya olal ing'e freya mar ndiga we ang'e freya Eh, mane. freya kolal titimoga nade Eh, experience no freya kolal tilaye iketo ndiga piny kaka gino tiyo ga takia but en adier ka freya tiketo ndiga piny tilaye ginene kanyo tino ka kro mako oh koro rachne ni freya olal seche ma lach ok oyingi
Ing'eyo- Sal kala chongi Eh, ba kitiek ringo Aso kiringi ringi iti- itieko watni magem koro idhi asembo ngiso gini bwana ngin dan watha. Asembo ngin kingado ndori tiyudo polise. Polise ngin chon ne mako ga ji ndiga. Ndiga ngin en ga gi namba moro mingado every year. Oh. Eh, ko yudi go timaki. Omaki omaki ni Maki kendo ka. eh, namba onge ndiga. Kiswahili be kia. Ipenje ni bwana wewe ndio mwizi hapa ti yeni ya ya ya. Koro ipo- ipambo ni ngisi joge ni bwana. Wan gi liel dan wotho. Eh. E wiyi ti wache gi Kiswahili lakini dhogi to wuok gi dholuo. Ari iluoro ndiga me chieng' miduogo ti ichopo kose yik danu kata in liende danu no kibete. Oh, masani wan gi advantage Ai bana, eh, bana simo. sani ing'e ni kata in ema idhi sani ma ma sani sani Eh. okaw kata 10 minutes kapok uposti gi pichni e gi apar e tiktok Eh, usana eh. ulele haleluya sana lajendo jing'eni odogoro bi osekayo lake Seche go chon nyaka- Nyaka joma pok owuoyo, joma pok owuoyo koda wanie wacho mana na ai ba Eh, na huyu jamaa nilikuwa nimemwamini to onge miriambo ema koro simu unego Ma- mano gima chwanya gi simu nitie time moro ma nayudo accident moro mapiyo koro ing'e ni kaka nayudo accident oyudo ka simba ne betri orumo koro tera osi koro anindo kuno jok man koni onge gi jok man koni onge gi information mar gima timre koro abwok To buok kose charge na simu mit ayaw simu baba na aol gi internet nagombo kata lor awacho ni jogi kata accident cha nong'wonona eh. jogi ema nega jogi ema kore ayudo ka ng'ato okawo picha nyaka ma naonge go aro dwa nega quick recovery imanyie iye kanyo ng'ato ok noyawo na nyaka group contribution to what so good to accident awacho ni kara jo to kara nochoponi adier A pesa to nayudo mane be gima miyo noduoka chien. Eh, ne Iya ne gima- wang' ne gima marach. chunyi. Achulo koret. wan bana kane waonge simo to breaking news kata mar tho ori ori ni dhi ng'is idhi ng'is kata danu moro ni bana nera otho koro ing'e ni dhi ng'enyne ni dhi gi ndiga edhi idhi gi ndiga kata idhi gi tiendi koro ing'e ni kichopo mokwongo iol tidenyo Koro ing'e nyaka riti ka wendo. Ichopo ni okwongo ogoyi gine ni ogoyi e nyuka moro kanyo. Mm. Information ting'e ni ting'o marach. Ibe pod ikia kaka idwa break information. Ni nyamera chotho. Koro iling' iling' iling' omi kuon. Bwana ng'e ni iyieng'. Iyieng' ma seche ma ng'iparo ni mondo inyis jo ni jo osegol gik moko e mesa, iwinjo mana ka wo- ng'ama ikelo ne wach wacho ni ah wuod nya- nyathi nyamera. Eh. Adhi chiro ka duogo koro kihawe get ni ah Eh, nyaminwa matin chodh yaye otho to i- i- jaki wa- beta beta michiemo mode eh, choko information ne ne to tinde ting'e ni ioro ora text ni bwana be tinde ng'ato krit kata yor text idonjo adonja ni tineno ka ji osendiko ere pigo ni ah jamani osoye wo we lakini ngima ne tek to ngima ne mit okay koro uh, penjo na en niya information ere kaka ni communicate gi ineno ndalo cha nawinjo ni kineno ka jaber omako wang'i mhm. tinya dhi adhiya titing'e tigoyago e goki to ng'wech nyaka e dala communication ne bedo nade kosi chima chima ng'ato mineno ka chima chima ng'ato tir titing'i dhigo mano to rep
niting'o ga ji eh. ting'o ji en process mm. en last process ne kineno nyako mm. to ikwongo ioro wayu Wei ni jiem ne gin ga DCI. Ok gidhi gi Subaru, gin gidhi adhiya gi tiendgi. Inyiso na aneno nyako moro ocho gweng' ma ogam kocha. To wayu bro dhi e dalano, bro dhi e gweng'no bo nind kata e dalano ndalo adek. Ondieno bute kanyo. Ko ko go mbaka gi gi jo gweng'. Ing'eni kidwa ga ng'eyo gimoro e gweng' to imanyo ja imanyo jakong'o moro ma. Eh, jakong'o Eh, moro mantie e gweng', eh. Iwacho ni kata kidwa lieo nyiewo lowo e gweng', kisewuoyo gi chief, Dhi wuoyo gi weg lowo to manye jakong'o moro idhi bed kodgi piny obiro nyisi ni bana lowo no oseus ni ji adek in namba ang'wen. In namba ang'wen. Obiro nyisi lo koro wayu be dhi bo omanye ja ja jakong'o moro kanyo bo nyiew ne gini bagone bakane. Jogo jo- jo- jogo jojuo gi piti piti. Obiro gi full info, obiro gi background check. Oh. Onyisi ni bana nyako cha eh wayudo ka giber lakini wo- to awinjo ni eh dalagi kanyo wuon gi kwano chiemo bwana donge gibe ginya kwano nwa chiemo oh. koro wayu kosetimo background check in fact sero to in in in ni play role matin kabisa yeah. wayu kosetimo background check bodhi okelo ni gine ni to uh, kogo tik yeah. tioro koro jodongo dhi korgi Ginyise bana, waneno gimoro ka. Eh, waneno maua moro ka. Maua moro aneno kata wadwa wadwa pudhe. Eh, chunywa digombe Eh, maua. wadwa girene.
Ah, mano ng'en process mokwongo. Mar ariyo koro kubro dhi koro kuchiwo ayie. Ayie en ni bana. ay- ay- Apa na ayie cha tena na deposit. Eh, oh, chiwo ayie na- depo.
chiwo depo moro. Eh, chiwo depo dwa.
Ah, demni eh, aneno komora. Eh. Eh, Udwaro gini lakini ma ma makego. Aso koro kubiro nyombo. Koro mako ng'ato ni to ne en chieng' nyombo. Bang' kose nyomb to nitie chieng' ma koro yawuoyi biro abira to ome. Mano koro nyako be wuondre nok dwa, owuondre nogore. O- Okoro ne yawuoyi ma bi, Eh, okini bi. Ah, ah, yawuoyi mabiro omonigo. Igani gino nomako dho, an aweni in, ma kata seche moko chunyi digombe nyako moro ma bet thick Ma- to gi ng'at ma wan ji wiga nadhi agora nating'e
wete gi nyako negi
oru kwa lwar piny maturo enana ye wuoyo weteni moko ema koro ioro weteni gobiro to kawo nyako to dhigo to kosekelnigo eki tim moro ne nitie ento ne time chon ka- ma- ahinya ma kosekel nyako to ing'e ni Idwa, iwacho ga ni un tinde uwacho ni what you, what you, what you ordered versus what you've received mm. koro nitie session moro ma, ma, ma gidwa prove go to be nyako ni ogonwa nengo ne matek o wach ni en silili mm. silili en virgin yeah. to be en silili adier koro seche ma udhi ginene seche ma udhi kwongo uh, mechi mokwongo yeah. Dayo moro bet e ot kanyo. Pedho gima rachar. Dayo ni e ot sama ugo mechi. Eh. Eh. Kendo cheka cheka. Eh. Koneno ka ngacha comfortable ahinya. Ing'eni ng'ama ng'ama silili onego bed ni chapni go ing'egi chapni kod onego bed ni lakini kendo koko thuth ni sama ah gini gini chal ni mileage ne ni malo gari ni oseringo kamoro gari ni aso kitieko ting'iyo gima rachar cha ka kone ka onge remo kanyo tiwacho ni ah what we ordered eh, gima ne waorder ema wayudo okay. eh, ka nitie remo ka onge remo tiwacho ni ah Jogi usonwa second hand gini mtumba. Mm. E, gini kata ogonwa bech gini. to de, de, de mak chon kara ne ber ya. Mm, mm. De ma sani di kwete room kamano madongo lap dhogo ndong mi riwo gi gitete. Ogo.
Ogo ibi. Mano kiko.
Le le le le le tika tika tika ban. Ogo di wasi wasi. Ogo no ling de da ling alinga ma wuga wuga ma onge gima timo ya. E gore ka gini dichwo tingene no gini ne Kenya Power no. osupply to Eh. Eh, do- ot mokete mita Eh. osupply to And then kata nu- nu jok mane winjo maber bana kane unyalo romo ma nyako ne omi bakwong ng'i bing'eno eh. nyakanye sani yawa Yeah. sani nyaka ikaw gotieno wang' ning'eno kari kari mluya kogocho ne ng'ayo ena marelele ah to kari mlu- ikati kia mani winjo kubet kode mani winjo ka kiny gokinyi isetieko nyaka sukuli gotieno ekipenjo ni kare in lwe kare jaber kare in abandu ya asto iromo kode ka wiro makeup ochwado makeup Eh, kiny kochiewo okuongo ni chiewo odhi e bathroom to kiduogo tiromo kode idogi go koko ni, jaber iku- ikwalowa jaber kara onge kara ni kawe nyoro koro golo makeup to koro en ana lwanda mager Bi chak introduction manyien. Chak ng'ise ni an iluonga ni Frank Ogutu. Iti iluongi ni ng'a? Lakini ah, kata kamano imiyo imiyo ka marriages ma tinde ng'enygi eh, ng'enygi ok ok dhi maber nikech background check ne onge. Ikendo nyako to yo momulogo mogo ikia. Koro kisekete ot ka koro kifwenyo ni Mogo gorogoro apar dwa rumo gi one week. Iduogo ot idhi penje ni to jamama ne wan gi nyoluoro ni ah, ah. To jothurwa moko de limo kana ah, okia gima iwuoye kara rate ma mogo rumo ni no kicheko ng'ani no ne- dine yor wayu. Oh, wayu, oh, koro wayu ne nyadhi nyaka Eh, miyo. Wayu dine ofwenyo ni bana nyathina wadgi wuon gi moro notho ka chamo kuon. Koro but communication ne en manual kamano but ne en effective Ne en very, very, ne ne en very very effective nikech ineno ka and the people were were- ji ne gin ginene je- gi- ne- akia ne gin- awach ne gin faithful ng'ato dak ng'ato dak Nairobi for one year to chiege ndalo barua bende ndiko deri e dwe nikech barua bing'e ni nyiewo stamp kibawe ibawe stamp mondo barua dhi banyako cha yud barua ba chieng' oduokni biduogi bi Desemba Bana dongo mwami kati ka piny masani to mwami otieko nigo kabisa. Lakini kani yudo kiyudo kiyudo kiyudo telegram no mwami tieko nya uh, nyalego. Teringi biro koro kibire gweng ibo kidwa muomri. Ige chinge na dier uh, ah, dhako to kicham galum. Mm. dhako ok dhiang cham lum. Mm. Koro gimi make sure ni ifwenyo no mwami ni o Okwaye dala ka ng'a? Be idhi iyude biluonge in owuon wuod malo bi ane. Tich to aneno kitiyo maber irito dhok ka chwe lakini ang'o momiyo nyaka ikwamne tok dalawa tok oda kacha mano ing'e ni gare mondo kik ubed machiegni gi dala mana lo ing'ise mana puodho nadwa puro kadwa eh. dhok dhok nyono kanyo biro bet matek eh. kayudi kanyo Mano ong'e ang'ana an. Ng'ani ofwenyo na choro ne keyo. Ah, conversation. Conversation wana fe- feel conversation una ber chon. Mm. Kech yudo ka nen very effective mana kaka iwacho. Yudo ka kata ka gimoro ochwanyu e ot, ing'e ni sama unenre kata koling' Mm. onge kaka unyalo communicate. Bochuna chuna nyaka uchak wuoyo gi ichanga. Mm. Bu winjre. Masani gino tek. Masani ni uchwanyru e ot ok uwuo. Dhako ni e bedroom in e sitting room to texti wuon ng'ato ang' ibi nind koso kidwa to en aena e ot kanyo Kokamano to ineno koket e status.
kayo kamano to koduok kodi status ema oketo Eh, Eh. eh, kitanda ni baridi ni mtu mmoja.
communication walegi Wadi ng'en chon kane dhako dwa wuoyo kodi, koko dwa wuoyo kodi direct to simo onge. Koro iwuoyo kodi through nyithindo. Oh, un koro simbu ne bedo nyithindo. Iyudo ka okalo kacha ka nyathi odhi ire to ineno ko pado nyathi kasa ka giwach to jomoko to nitie kamoko dwa wuoyo kode ot. Mm. In miwuoyo kodi. In mi ioro ga nyathi iri. Inyono mm. kuon kata mogo rumo kata ing'e ni ng'a ma nyiewo mogo e odni tinde onge. In miwuoyo kodi kuom nyathi. Oh. Inyakita pade nyathi. Nyathi ting'e ni kia gima timre. kara asira e, e, idwa ni mondo eh, ng'achi ong'e kacha ni gi simo onge ma idhi keto mano kineno ko pado nyathi ni ng'eni keto mano ng'eni oketo status mano koro update status ni ng'eni oger ko odugo ni do ka nyathi biro tugo kode biro tugo nyathi biro yeren baba eh, koro kan fortunately seche moko en ja welding itiyoga itiyoga ginene itiyoga kuonde miwang'e chuma hmm. nyathi bokwanyo chuma moro oko biro ni E baba mama mama ne chumba niyudo ka dhako gole gi gero ma- en en en en- en chuma manade dalani ma baba ukasre gi chuma
Ikaso gi chuma Ibedi gi kod. chuma ba- baba Eh? ukasa gi chuma to- Ibedi gi chuma.
Nyathi ting'e no kana sento mama to gero koda dalani. Kara iwuoyo gi gane ni? Iwuoyo gi ondiek, ni ondiek mbana. Onego itim gimoro ka. Oh, matiende ni system machon ni en ana system masani en mana ni koro pogruok. Eh. Nitiere pogruok ni mae simu koro nyathi en status masani. Eh, eh, eh. Koro nyathi e status, nyathi emiyi update go nyaka iwinjo koko nyathi tiyudo kower. Mm. Eh, Yo mo eh, yo mower gi jokon kucha. Mm. Ing'ang'an ah. ng'ani okuo gi yesu okumba bi wara an e tembe Ok- Eh. ok yesu in in in in e okumba bi wara
ere gima duogo ayudo ni onge onge luoro ma nyalo maki ma onge ng'am- yani onge gima ng'ato osetimoni isebedo ni iluoro ng'ato but onge gima osetimoni ober abera kaka pile lese ni chieng' moro iwuok inyiso jaber ni idwa dhi nairobi idwa dhi e meeting To kara meeting nok idhi. Nidhi e meeting. Nidhi e meeting. Koro ni in ka inda bi. Mm. To unfortunately jaber texti gokinyi kichiew gokinyi. Ni alo, in e lodging, ogochi ni e lodging kanyo ni alo. A Nairobi ti en ka inda mambo leo ka. Igeni mano already usemi picture ni in ong'e kuma intie. Koro ida duogo ot. Baba okadhi kotedo to ower koko kower kata duok oham mm. to dhi otedo e jikon mm. to duogo mm. to tedo ka ni wuok ka pok idhi Nairobi mm. odni nuchama lot pok nuwilo dayat mm. chieng' no tedo gweno eh. to gweno otedo nugemo sana achiel wuon gi sana achiel
to tedo ni gweno gweno mit ndi kendo inene sana eh. tipenje ni jaberere sandi to wachono yieng' majaber onge kuminjie ower to dayat koko lokoni mar gweno to ni oyieng' eh, eh, ah, ah.
baba kata kata in gweno no mit mana de chieng' no kata ibe winjo ka gima ko chal limna mto ah, gweno kecha jaber ka chal ka gima yieng'
afadhali donj to chak kodi gi koko bana eh. iking'e kuma pache nitie koking'e bwana eh, bana ing'e ni nyabaro gweno be ng'eye ni kose onya jawi koso keto gimoro ei gweno ni kati ni chwanyri gi dhako mm. tunindo mm. chwanyri chwanya gi dhako tunindo udak e self contain moro mm. to wacho ni udwa dhi e choo to uwuok e kitanda odhi e choo To kichiko ite maber tiwinjo komulo sende. Kata in didi- kata in nindo diteri. Ting'e gik ma- ing'e- Gi- gi- jikon ing'e gima tiere.
sende momulogi kang'e ni gin but but pala Bu- ee, but pala ma koduogo bo ninde bathi. bende inyalo yudo kiwuok e kitanda mos bipo bipo kiluwe jokon kuno idhi tuomo pi kata pi Sisi bedi bedi mo.
Bedi koro riyo dei. Mande gini toti mango. koro ng'eni chon ne ber chon ne kisiranda ailago ne onge ka kiyudo ka ka kok nyalre ting'isa ng'isa ing'iso watne kata ing'isa ng'isa watni moro ni bwana jaberni Chon ng'eny be nigamo nge ji mon. Eh. Eh, nitie osiepna moro nwasomo go ne, ne dhoge pek, dhoge nonang'o super glue. Yeah. Eh, ko se jopo but nyako to wach ok wuog. Gik ma odwa wacho ka te odhi. Koro okelne, okelne nyako, ogamne. En e dhogi pek tigemoni. Gemoni ting'e ni koro ok iyier. Owe gamoni moro amora. Chalo chala ng'ama ng'ama wadgi okowone wuoche koa Nairobi oyi- o- mo- wuoche maber ne mokeloni. Koro kochopo to okelne okelne nyaka o- otieno mokwongo. Ot be single room. Osiepani ne o- o- ogolo lewni e sanduk te boolo piny. Bochako pango, bopango apanga lewni, bopango apanga lewni, bo boteng'o ot, boteng'o ot, bo make sure ni piny oru kok owuok e kom kacha, obiro. Obiro nindo. Eh, wiye kuot.
Koro dhako ovumilia otieno mokwongo. Mar ariyo, ok chako kawo muma. Bwana Ng'acha nosomo muma kochakre buk mokwongo Exodus. ochakre gi episode nyaka the last chapter
ochake genesis eh chakre genesis Eh.
nyaka mogik Eh. tum bana kinyne to dhako dhi ng'ise kasa min gini eh eh omto no ama lakini kocha ah ok nyal ni ok nyal ni. nyocha no ban na lewni kawuono som na muma koro kawuono dan ka dok gotiena kya gimidhi timna dhako tingera ting'o a boweye.
Eh, mane ng'en koro ne onge bakoro dine bed bakoro che kata jok korgi nyako dong ng'eni bana ng'ama iomo nu nyako no ng'ano ose omne nyiri adek. Mm. Eh, ok gine ne uh, Kenya Power ok supply. Ng'eni gombo to gombo. Lakini koro Kenya Power no ong'ado ne mita. Lakini piny masani ting'eni wang eh, eh, eh, nyi- nyiwgi wang gi tek bwana. Mm. Kikele to osemna ndiko gine no. Onde onde katika message ni bana. Mimi nakuja, niko njiani. Kuwe ready. Nikiyudo message no, kuwe ready en ang'o? Iikri. Iikri, do? Iikri ne. Eh, Koro gini be nyiri masani kosewacho ni nakuja, Mm. gin nyako moko ok odhi biro to bet e kom. Eh, eh. Obiro abira to bet e kitanda. Ong'e gima okele. Ong'e gima okele. Eh, le- lakini koro en en gima rach ka iyudo message from the wrong person ing'e ni nitie ng'at ma noseyudo message ni ogochne ogochne gi strange number no norito nyako moro to nyako cho ng'ato goche ni to mako ni halo to nyako yawa ni e, e, to nguo nakuja mm. winjo kamano ah odhi oloso ot bogolo lewni dong' sereth du an kik odwong'o dhot ni onge ni nyako osechopo koyawo ni kara mama fua ema ogone simu
Yud maluok ne en odhi ogolo lewni oikore. En odhi ogolo lewni
Wewe wana hii. Si ulisema nitoe nguo? Mimi nilisema utoe nguo.
Odo kotek. Eh, lakini beri nyi huyu ama chon go be ne mm. ne gin jilas. Ngin chon ne nyakendo mona dek. To iyudo ka iyudo ka gi Giwinjre, giwinjre dala. An baba wan en gi mon abich to onge chieng' mayudo ka gigore. Giwinjre dala ma ng'ato ng'e ng'ane ne nitie ga duol. Ing'e ni ja- nga- jadoho ne gero nitie ute mon, ot migayi, od, od nyachira, od rero. Asto diere ka nitie duol. Duol ne en ga od, od, od wuon dala. Ing'e gimomiyo ne igero ga duol? Duol ni oyie ni di- dichwo ninde. Koro kinindo ka, To in miyo ing'i decide kuma od dhako midhi ninde. Ka ang' ji osesimo tayo gotieno to inyalo dhi nindo kacha tiduo. Tiduogo. Koro kiny mon gi kia ni nindo ka Ninindo. mondo kik ikel wach mang'eny. Eh, Nikech ka oneno ni koni ema inindega, eh, mano to ginegi, mano gitieki gi gini. Koro in ming'eyo imigo pap. Inyalo kata nuori kamoro didek to jogi kia. nikech kochopo gokinyi tiduoge duondi ka ji kia kama ginene kama inene eh koro in imipango ni ka Monday Tuesday Wednesday kae to ing'eni itede ga rech mamit ka tadde wanwaye diriyo Wednesday Thursday Eh. ikidhi ginene to un matinde ni ka nyako winja winja ni dokelne nyiek eh yawa Kutu be sete- setemo bet gi nyiri ariyo girlfriend sa adedi Mano ni tho osiepna moro noseteme ang'e wachne iyalala pile to status be dwa negi
Because it doesn't go negi. You go- communication iwuoyo kodi status ing'eni sani iwuoyo ma sani ok kik ing'i mabor Mm. manya manya status kiyudo ayuda ka kuots ng'eny moingo gimoro amora mm. bed king'eno ok idhi maber kanyo kanyo ohala osechako wangi kasto nyako be iyudo ni nyiri be masani mm. kibet gi nyako mok kiwinj kowacho ni beb nyeuna law beb timna gini beb timna gini mm. neno ling' aling'a nober obiroga abira Tisomo katiba to oa. Eh. Obiro ga bira tisomo. Koro bed king'e ni ng'an tie ng'a somo katiba to golo pesa. Eh, ti- Koro ng'eny. Kiki chieng' moro ipenje niya in kanye. In kanye. Mano mistake mitimo, mano weyi. In ka gige monige no no no, ibe ga gi dhok achiel tiling. Bana- Som katiba timi dhogi. Bana wan magwa ne agweng' ne tije yot bwana. Mm. Mokwongo obiro limi saa aboro. lunch onge obiro mm. kosechiemo mm. osechiemo message moko ka ndier mimuodo oduma to nyaka oduma ma gibulo dala okelo ni mm. en ma okawre gi okuoth nono mm. fire be onge en tek no ose ose oserwako pat pat mar umoja be neno pat pat mar umoja dier yeah, aneno e, mana kirwake kirwake mang'eny to nitie kaka bade oh, ywar olokre olokre long sleeve eh. bo rudo bathe maber eh. ok okwoyi fire en gima odwa ni timne ni itiek kode piyo ka min-gi pok oa e nyoluoro. Eh, nikech odwa ni okwong ne min-gi e nyolu. Lakini be nor- norach seche moko chieng' michike no, to koro ka watne moro obiro, ing'ise ni bwana in mater i- i- dong' gi wendo, wendo ok dong' ka kende. Koro simo be kaka dong' ng'isi ni bwana, ogore noma o onge koro in isiko ka bwana ng'eni seche se- se iwe ot ot be ing'eni bawe ginene ot itimo mapambo ma ineno gazet kuma obu- mo- mo- mo- obituaries ka ibawe kor ot gi gi- gi kalenda mane mane oginga Ding- odinga campaign go 1992 ondik ni foda sili lakini ne gin cheap en kendo kose ya soya boko kwani gina fwenyo ni keto nga budget ngera gweng ngene thin nikech en en a tip top Mm. kitieko mano ema owichre onge onge makeup en ana papa in fact chon ne onge tip top chon ne nitie moro ni 444 ei onde 444 oh odum ma ka ka- madam odonjo ot ka ei Tiyudo ka- osaso sen gi perfume ne chuth koka Koka madam to luokre ot distance moa go bor. Koro ing'eyo- Koro biro kogwe buru. Kochopo to. Long bo- long bok gi rwak koro ing'eni opato go buru nyaka tiende ka. Obodonjo nigo. Eh, koro kamis emne girwako koro sama ogolo kamis cha to kamis ywe buru moko modong' to ywere e kitanda Mane mi nyako ma onge drama kata kapo ni ne otimre by mistake to obedo mapek Yes.
Eh? e nyako mok dondi inya kata luongi dalano iwuoyo kodi Eh. kotiyo kuoyo kodi tikowi gi bando ikowi gi bando goro adek idhi ichiem Ok- ok ma- Ok, masani Eh, eh. inena ni mi- pok no- nok oneno anena eh, ni baby sijaona im- Eh, ni welo kodonjo welo kodonjo Eh.
Osechak gochni, bajet osechak miyi. Ibiro ga orona elufu abich to kara odeka deka. Koro elufu abich ni en mar, mar rito nyathi kose ma ichami achama? Ne odwaro ni timne maintenance ne mar ting'o nyathi Mhm. kod maintenance mar nathi. Eh, ma chacha onja ting'e ni jo- jokor gi nyako ema wuoyo kodi ma inya miyi gimoro nikech gidwa ni kaw nigi nyathigino Eh. kik bed gi nyathi e dala. Kik gibe- eh. To uh, Jou gi oluoro duoho. An ang'eyo ng'at moro ma generation ne no, no sero nyiri adek. Mm. Odhi okendo dhako mar adek koro ing'eni doho iwacho ni kintie to okonego bed ni mon ng'iyi ahinya. E. Fact seche mage seche mage gin rebels cha kin maber. Kin maber. Eh seche ma to kineno ka gichako unite. Mon ng'eni koro kendo ok ber kodi. Ng'eni gipango. Ng'ani monde ne gi odhi owinjre ba giloso WhatsApp group ne. Ba moko olokre joginini ka. Jo sisi kwa sisi. Koro mon gi serre kendgi. Koro mon gi oringo oweye. Dhako matin e gima duong'. Oringo oweye gidhi gipango ot koro gidak. Koro odong' onge.
Koro koro moro osewacho ni bas koro ka dichwo ok dwa lokre dichwo abed dichwo Ba, wadwat kendi. eh, Koro odong' owe gine.
Nyako mikelo ne ni ni ni gine ni ni ni nyieke cha. Eh. Ema kere yorego, osero nyieke, gerego gi nyieke gin. to mano tek mana nene ya Lakini nyi- nyiu- nyi- nyiwa ma nyiu ma sani to dwaro gin gin gin aken be kichopo ne ni idwaro gine ne ne idwa idwa eh, in fact en ok ok inyise ni chon ing'e ni inyise ng'isa dhako ni an to aneno ka dalana ka adwa ni mondo obed maduong' adwa medo ni dha adwa kelo ng'ama odak go eh bo ng'isi ni an to ah, gima ibiro timna ikele watim introduction Matinde gi ting'eni magugi lela bwana. Ikete kita dhako kamoro irito mna chieng' moro. Mm. Irito mna chieng' moro ka girere ka, ka wach moro wuoki. Mm. An aseneno ng'ama odak gi famili ma en gi famili achiel Migori to en gi famili achiel Alego to en otiyo Nairobi. Dhako moro odak Migori, dhako moro odak Alego. Mm. Ko nitie nyithindo adek kocha nitie nyithindo ariyo. Gin nyithindo madongo dongo gite. Mm. Gite gin e university to onge ng'ama ong'eyo ne en ga gi dhako ma. Eh. Koro chieng' motho.
Ma Nyasaye okawe. Ee, Nyasaye okawe koro idwa dhi ike. Ee. Koro jo Migori fwenyo ni idhi ike Alego to Alego e, jo Migori kata ing'e nowuondo njo Alego jojuogi en jogo noyiero babawa gin kono ok adhiyega mondo joka kik penje dak iterwaga dala. Ee, dak iterwaga dala. Ee, ong'iso ni bwana an kuno ok adhiyega bwana. An ku joka jojuogi ma ka- jogo biro yierona nyithindo. Ah, jo Migori kabiro koni to yudo ka karo koni nitie familia, nyithindo gi chalre ma kaka dikwedo onge. Ng'ama dupenji ni bwana notimre nade osetho. Osetho eh. Eh, ube onge.
Koro i- iti kare gi ndakri andaka ni bwana chuo joma nade ya. Mang'ino ling' aling'a kumoro kama oling'e moninde mos, nong'iche giche mos. Eh, obwonjo mos.
Adwa neno ni ang'o.
Ka giyudo to Angi- gigore. Eh, angi tim nade. Eh. Onge gima ditime. Emomiyo ber, ing'eni kitho ka in gi pesa. Mm. Iseneno jomoko ma, ma, ma nyiri biro ga e liendgi ko- oting'o nyithindo, oting'o ang'o. Mm. Gino ok ditimre e liend jadhier. ba. Eh. Liend jadhier. Ni ninyuol gi ng'at ma jadhier otho. Ok idwa kata nyathi ong'e ni motho cha wuongi. Eh. Idwa ni mana miyudo manyien ma man gi lwete ni mikase ni mae babau. Kata wach madie ne ok winje Ah, dhogre. eh, eh, eh. Ok dikale dhoge. Eh, eh. Lakini ka Japesa. Eh. Eh, eh. Bana Japesa donjo gi gine bwana ma daka matin to ng'ato chungi nyathi ma matin bana. Huyu mimi nilikuwa sekretari wake lakini sasa mimi huyu pia ni mtoto wake msiwache damu yenyu. Iwacho ni ywago japesa mi. Eh, ywago japesa mi. Eh.
DNA DNA ting'e ni wan chon ok ne watim ga DNA e osiptal. DNA ne yot timo. Gimomiyo jaduong' ne betga dier dala to nyithindo tugo kanyo. Hmm. Ong'iyo gi ong'iyo gi ng'e jaduong' ong'ere, ong'e kaka notimrega kotin, ong'e kaka hmm. nochandoga yo. Koneno moro ma gitugo mpira to osiko gwe gwe jowadgi, ogo jowadgi sigong'o, ogon macha. Eh, macha to remba die. Macha to- Mane ngero osetimo die ne.
osenge kothe Mama mane osetimo die ne ko koneno moro ma ento ma to mulga mulo piny. Ah. Ento kana. Koro koseneno ma- ma ma ok timre ka ento koro odhi dipa die ne koro odhi dipa koro chako ng'iyo ite. Nyathi chiemo to oneno kaka nyathi nyathi njako chiemo to ah Yo ka nya- yo ka nyathi ng'wenyo kuon, yo ma nyathi cha Yo gogo gotonje. tonje. Ah, ah.
Kuon wang'wenyo ka dalawa ka tok kama. Ok kama.
Ma, ah, ma tok marwa. Ee, ma kodhi ma kano. Eh, mane kaka nitimo gi- gini test. Koro kasefwenyo kamano, Ee. to be koro ok ok gine ne ok ok oriemb nyathino. Ah. Ineno ka seche mipogo lowo to nitie kaka en ipoge mathin. Ka kamano tikawo puodho moro ma- ma- motwo ma ma- mok chieg ga gini. To mok chieg acham. Emi keto odhi go e dala. Mano diye nosefwenyo ni mok ma. Mok maka. Eh, un maru matinde nyathi pok onyuol to oseng'e ni wuon go en ng'a. Eh. Itieli go. Adong giseng'e macha za gimi i- i- gima gima otimre kawuono kata ibisomo kawuono kaw kata two days. Eh.

Nyathino pod apo pok oneno kata, pok olosre kata. To mano koro kochopo kochopo dwe Kisecha achiel. koro pesa, eh? Kochopo dwe achiel donge koro in matek ndi. Dong- ko- ko- ko- Kodonjo e dweni to koro is- isechako oro pesa, iwere nyaka pes photoshoot. Koro idhi go nyathi picha. Sani nyaka igo ich picha mondi kapok ogo nyathi. Sani ok oyot. Kochopo dweche adek to goro nyathi. Dweche adek osekete kama. Hmm. With my baby. Pesa no ine mioro.
Usiko mna sa uchelo de nun baby je nyathi dwaro KFC. Nyathi dwaro KFC.
Aso nya ukasi nyathi dwaro ringo asto kidhi nyuol nyathi to nyuolo nyathi mok cham ringo. Nyathi mna kambi ni jotingo to kaza baby baby mtoto anataka nyama.
Nyasaye dwaro nyama manade? En gi leke ne yie. Yeah. Eh? Koro o- o- ngima machon ne mit. Mm, Lakini masani be mit. Masani be mit. En mana ni ngima masani gi machon. Pogruok be thin. En mana ni ji te enjoy ra. Koro wadwa jienge gi kanyo. Eh. Eh, Wadwa jienge gi kanyo kwa duogo jo kanyo magenga ka. Mago mna mbakni ailago, mbakni mag nitie jowa moko ma- nitie jendewa moko masani makia kaka ne wa Nyawa- ngima machon mit wabiro mna ng'eye ka nitie gik joluo wa moko timbe wa moko bende ma malal mbakni go wabiro mna go ka to emomiyo wakel wan ka gi jenzi wan ka gi millennial mondo wa, wa, wakel both sides nyaka chenro ma, ma next waromuru eruru kamano